dakyi ɛka yi mhm. ɛno nko ara no sɛ football yɛ social investment ɛno nko ara yɛ enough justification sɛ obɛtumi de aka saa because ghana ɛni sika okay.
Mhm. um, rich me ase na ɛnɛ um, yɛbɛ deal with saa topic no mhm. na ansa na mɛkɔ akyi nsɛm no so no um, mepɛ sɛ ɛnɛ yɛyɛ some small education bi ɛma yɛ atiefoɔ ne yɛ ahwɛfoɔ na mɛsrɛ ara wɔn a wɔn tie wɔ radio no so no um, at this point no sɛ nka wɔn bɛtumi aba yɛ digital platforms no so a um, titiriw facebook ɛna pɛnsan tv a nka ɛbɛboa because um, the education na um, I saw to do no it comes with a lot of visuals kakra nti nka bɛboa they will get a perfect picture if sɛ nka wɔbɛtumi a migrate only from listening to radio and join us ɛwɔ yɛ digital platform no so a nka bɛboa rich ɛnɛ mbɛ sɛ me starting me nsɛm no from the same honourable kudjato ablakwa ɛne the statement a Bɛ I think on a Monday ɔne yɛn nuanom Love FM Love in the morning um, David Akoetɛ ɛyɛ interview na ɔɔ make revelations no na one of them a akakye fire paa wɔ ɔman mu ha ɛyɛ sɛ Honourable Okudzeto Ablakwa ɛde to dwa sɛ budget a yɛde kɔɔ Afcon twenty twenty three no In fact parliament a approve saa budget no ɛna yɛ kɔɔyɛ and for him ɛyɛ very very shocking sɛ yɛbɛtumi a remind yɛn ho sɛ na ɛbɛyɛ obi nka sɛ yɛbɔ yɛn srɛ mu na yɛde asɛm ɛto ɔno abɔ Kudjɔtɔ Ablakwa so a the conversation he had with David Akwete then we come back and do the ɛtiɛfoɔ mo ma yɛntie ɛyɛ honourable.
I became very suspicious.

Ɔno as MP no na ɔyɛ suspicious especially when ɔmo bɔ the ministry of youth and sport sɛ ɔmo nto budget no din ɛwɔ parliament ansa na yɛakɔ Afcon no a na asɛ ɔmo tetɛ na afei ɔmo bɛto ɔmo anom tuo sɛ o yɛɛkɔ Afcon aba ansa na yɛabɛto budget no din no na adeɛ a ɛku ɔno Honourable Ɔku Gyatɔ Ablakwa koraa ne sɛ Sɛ wohwɛ the Public Finance Management Act no a, sika biara nni hɔ a ɛwɔ sɛ aban fa firi Ghane afotuo mu na yɛkɔdi aberɛ a Parliament ngye ntoo mu sɛ sika no yɛmfa na yɛmfa nkɔyɛ saa dwumadie no a yɛde ɛkɔ akɔyɛ no. And he went on to say sɛ asɛ Ghana yɛwɔ jungle kwaeɛ bi mu a mmara nyɛ adwuma na obiara sɔre a na ɔreyɛ deɛ ɔwɔ sɛ ɔyɛ. Now Rich, What Honourable Okudzeto Ablakwa is saying, sɛ woba Ghana yɛ constitution no a, na sɛ wokɔ I think article one one seven eight one seven eight bɛ wɔ fam paa, ɛno nti a na meka sɛ sɛ nka ɛnɛ no wobɛtumi a join yɛn wɔ Facebook a anaasɛ wobɛ join yɛn wɔ Pensan TV a nka ɛbɛboa paa because a lot of the things that we are saying no We are reading ɛwɔ yɛ tactical board no so a, it makes you following it no ɛyɛ very very interesting and ɛyɛ very very easy sɛ wobɛtumi a follow nsɛm no a yɛreka no. Na Rich, sɛ woba Article one seven eight a of yɛ Constitution no a, one seven eight, one seven eight, good, this is Article one seven eight. Withdrawal from public funds and etc. Enti yɛ Constitution no kyerɛ yɛn ɛkwan a yɛfa so a yɛyi sika firi yɛ public funds no mu na yɛkɔ spɛnde. Which sɛ wo readi a, Article one seven eight no se, one, No money shall be withdrawn from the consolidated fund except to meet expenditure that is charged on the fund by the constitution or by an act of parliament. Nti obi ani hɔ betumi de ne nsa abɔ Ghana yɛ consolidated fund nim agye sɛ yɛsi yɛn mpa yɛagye atum sɛ sika no yɛnyi mfiri account nim and parliament ayɛ dɛn agye atum sɛ yɛnyi sika no bi where the issue of those monies has been authorised by an appropriation act, appropriation act no ɛwɔ mmara no mu dada and it is only parliament ɛna ɛtumi hyɛ sɛ o yɛ yɛbu sika putee bi ato hɔ sɛ yɛmfa nkɔdi saa adwumadeɛ wei and parliament agye ato mu which sɛ wokɔ so redi article one seven eight no a Everywhere biara a ɛma yɛ akwanya sɛ yɛmfa yɛ sika yɛn yɛn nsa mmɔ yɛ public funding mu biara no, it make reference to parliament. For instance, two, B two no, ɛse, by a supplementary estimate approved by resolution of parliament passed by the purpose, three no, ɛse, by an act of parliament enact under article one seven nine of the constitution or

twenty twenty two twenty third of december twenty twenty two na sɛ wokɔ ghana ɛkwan a yɛfa so a aban di sika a there are two funds a aban di sika wɔ mu paa the consolidated fund ɛna deɛ ɛfɛ no contingency fund no Rich, Contingency fund ne nidi ne ne honam sɛ sɛ ebia biribi aba emergency, yɛmfa nkɔɔ Parliament anaasɛ yɛde akɔ Parliament na mmom no Parliament a make sure sɛ apart from the normal consolidated fund a yɛde yɛ taxpayers money to mu no, sɛ biribi ba emergency nso so a, yɛabɔ some emergency fund bi ato hɔ a ɛhɔ nso so yɛtumi de yɛn nsa to mfotuo no mu na yɛde kɔyɛ deɛ yɛde yɛ. But there is a third one called the contingency vote.

in the budget which is approved by the finance committee and passed as part of the annual appropriation act passed by parliament. What it means ɛne sɛ apart from sɛ yɛgyegye tax ɛkɔgu consolidated uh, uh, fund no mu no ɛne sɛ yɛakreti a contingency fund a sɛ biribi emergency to aban bi a parliament ama no ho kwan sɛ ɔntumi nkom na ɔnkɔyi saa sika no so so ɛmfiri hɔ no Yɛbɔ sika botire bi ato hɔ a, ɛyɛ under the supervision of the finance minister a yɛfrɛ no contingency vote. Yɛabɔgye sika de ato hɔ ama no sɛ yɛrebɔ beaeɛ a yɛrekɔ yi ara yi. Ebia biribi bɛto no wɔ kwan mu a, ɛmma mma no ho kwan anaasɛ ɔntumi ngo through the process of parliament to say sɛ yɛmma no akwanya na ɔmfa ne nsa nkɔbɔ either yɛn consolidated fund nim anaasɛ yɛn consolidated uh, yɛn contingency fund nim na mmom no gye saa sika wei wonam na wokɔ na biribi to wɔ kwam na wontumi mma parliament a fɛ no yɛ ansa na wowie a woaba aba abɛka kyerɛ na rich wokae nanse a na Some MP foɔ ne ministers se yɛntu yɛ finance minister Honourable Ken Ofori Atta nti yɛfrɛɛ no ɛmaa no kɔɔ deɛ yɛfrɛ no censor meeting se yɛretu no nti yɛntie n'ano disɛm. Ɛwɔ saa censor meeting no ase ɛna nkurɔfoɔ ka kyerɛɛ no sɛ suboɔ baako a yɛde abrɛ finance minister ne sɛ saa sika no a yɛavote for no finance minister sɛ ɔrebɔ yɛn ho bra no ara a yɛrekɔ no, saa sika no deɛ ɔbɛtumi de ne nsa abom na watumi de asɔm yɛ problem bi a ansa na waba parliament aba abɛkyiakyia mu no, ɛhɔ na ɔrebɔ korɔn no ne firi. Ɛfiri Honourable Ken Ofori Ataa no a ɔse ah, saa sika no nokorɛ no Nyame anim nie, ɛnyɛ sika a wobɛtumi akɔ fa sika afiri mu sɛdeɛ wopɛ biara na wode ayɛ deɛ wopɛ biara o, na ɔte sɛ nkorɔfoɔ ka saa asɛm no wɔ abɔnten a, ɛnyɛ nokorɛ. Na MDCfoɔ no a wɔka saa asɛm no, Saa contingency vote wei in twenty fourteen saa Black Stars sika yɛde maa wɔn no saa three million dollars na yɛ fly kɔɔ Brazil no yɛn mu sɛ wɔn sɛ na efi sika bɛyɛ mu a nti the twenty fourteen budget for Black Stars na efi sɛ sika nim ɛyɛ saa contingency vote ni mu a ɛna kata twenty twenty two Black Stars ɛ budget yɛyi firi mu na rich you go through the history and

Nti ɛho hia sɛ. Sɛ yɛtwa saa sika wei sɛ. Yɛbɛsan akɔ finance parliament minister, bio.
yes, finance minister ɛyɛ n'adwuma no, saa sika wei ɛ, ɛyɛ available to him a, sɛ ɔntumi mma parliament, na biribi a ɛwɔ sɛ ɔsɔɔte no quick no, saa sika no mu deɛ, ɔbɛtumi ayi saa sika no afiri mu na ɔde akɔ. Ɛno nti, sɛ ministry of sports nya blasters budget from the GFA, na ɔpɛ sɛ ɔde kɔto aban anim sɛ wɔnyi sika ma no a, sɛ ɔkɔ finance minister hɔ a, ɛyɛ a na mpɛn pii no ɛyɛ saa contingency vote no mu na finance minister yi sika firi mu de fa ne blasters budget. And indeed, Honourable Kenneth Oriatta aka sɛ kata 2022 ɛno mu na yɛyie sika firiɛ. Nti me understanding ɛne sɛ Onobulo Kujetao Ablakwa has been member of parliament for a very very long time in fact onim what a contingency vote is because na ɔmo se ɛhɔ na Ken Ofori-Atta ɛfa so a ɔredi Ghana sika no. Ɔno ankasa gye tom in this article sɛ adeɛ a na ɛnam one point four billion na na ɔmo gye sɛ o sika no dɔɔso ɛna ɛhɔ finance minister na bam ɛna ɔde yɛ deɛ ɔde yɛ no ɔmo akoa ama ɛnɛ yɛate so from one point four billion to five hundred and thirty three million nti Sɛ yɛkɔ Afcon ba na wonim sɛ the normal practice of government no yɛtaa yi Afcon ne World Cup budget from the contingency vote a, na sɛ woba na wobɛka sɛ asɛ yɛwɔ ɔman a yɛte kwaeɛ mu a mmara nyɛ adwuma because wo suspicion ne sɛ yɛama amɛgye parliament approval for the Black Stars budget a, Sɛ woanhwɛ yie na woanyɛ wo research yie a, it may be a very very misleading statement from obi a yɛfrɛ no Honourable Okudzeto Ablakwa, especially when he knew sɛ under ɔno ankasa government this has been the source of Black Stars budget a yɛde akɔ tournament. So what we are offering yɛn atiefoɔ ne yɛn ahwɛfoɔ ɛnnɛ ɛne sɛ, sɛ wote wɔ baabiara sɛ government anaasɛ parliament a approve Black Stars budget a, ɛnyɛ

Ken Ofori-Atta a ɔyɛ Finance Minister no aka sɛ Qatar twenty twenty two budget no a yɛde kɔɔ World Cup no, it came from the contingency vote. Ɛno nti, me problem no ne sɛ, Honourable Okudzeto Ablakwa as a parliamentarian should have known sɛ ɛnyɛ only the process of parliament approving Afcon budget pɛ ɛna ɛbɛtumi ama yɛakɔ akɔdi budget sika no, na mmom no there's a contingency vote nso so a ɛno nso ma Finance Minister no ho kwan sɛ ɔbɛfa sika afiri ɛno mu. na ɔde ama the ministry of youth and sports na yɛde akɔ bɔ black stars ho bra nti when you don bring in this conversation and only stand on one point and make the statement na ɔmɛki yɛ na it may be very very misleading and sɛ woyɛ citizen na woanya this kind of education a ahoɛ yɛ you may be screwed in your mind na womɛki only one argument and the argument will end sɛ we live in a lawless nation Well blasters budget does not pass through parliament but yɛ ma ho kwan ɛmɛ yɛ di yɛ sika na rich let's get back to your topic no mhm. akyi ɛne the question of social investment you see i suspect yɛn nyinaa akyi.

for money audit value for money audit rich what does it mean yɛse ɛwɔ mu sɛ aban ɛwɔ ho kwan yɛto ɔbɛma ghana mpanyinfoɔ sɛ ɔnkɔ kɔ protect the public purse nti yɛde ghana resources nyinaa hyɛ wɔn nsa sɛ wɔn ntoto no na yɛn maximize development out of the resources a yɛde bɛma wɔn apart from deɛ wɔbɛto yɛ no de biara da yɛkɔ akɔtɔ adeɛ yɛbɛteɛ tax yɛyɛ adwuma yɛbɛteɛ tax yɛbɛmu wɔn sika na yɛma wɔn sika a wɔn asɔdeɛ ɛne sɛ wɔn bɛbɔ saa sika no ho ban na wɔn deɛ develop ɔman no ɛde ama yɛ sɛdeɛ ebi a yɛ ɛtim no yɛ ho bɛtɔ yɛ na rich the simple value for money argument we are doing ɛne sɛ since time a yɛ start yɛ pumpi sika into yɛ blasters ɛne the argument of the social value a ɛstate ɛstate time a yɛbɛkɔ yɛ first world cup world cup in two thousand and six ɛne the social value a ɛde bɛn anigye a yɛnya no rich sɛ woka sɛ woyɛ balance sheet a. Black Stars, Anigye a yɛde abrɛ yɛn ne awerɛhoɔ a yɛde abrɛ yɛn vis-a-vis sika a yɛapɔmpe into it, what Ghanaians are saying ne ne sɛ, it doesn't tally. Ɔ yɛtua sika anaa yɛnya hwee.
Nti even though we, we yɛpɛ sɛ yɛ make social investment no, obiara approve sɛ yɛ make social investment no, but the social investment no a akye sɛ ɛyɛ anigyeɛ no, sɛ sɛ Black Stars no yɛkɔbɔ bɔɔl no a, awerɛhoɔ mmom na yɛde brɛ yɛn.

Yɛkɔ Afcon a yɛnim sɛ ɛyɛ Ghana yɛdeɛ ne sɛ yɛpɛ yɛn history no we need to win the trophy ɛno na ɛde happiness ɛbɛbrɛ yɛn ɛnti sɛ yɛkɔ Afcon ne yɛntumi nkɔgye a ne yɛ make any value in terms of investment into saa deɛ no a what Ghanaians are saying ne sɛ their ultimate social happiness Yɛnyɛ wo deɛ Black Stars, ɛno nti we don't have to keep on pumping in money into saa deɛ na wɔfrɛ no social investment no because yɛkɔ a yɛnnya saa trophy no a ɛde ultimate anigyeɛ no bɛbrɛ yɛn. Ɛnti sika no a yɛtua no, we are not getting value for money. Number two ɛne sɛ, Rich, we are making what we call. Ala, wonim deɛ ɛbɛyɛ no? Aha.
Because of time nti no. Aha.

But Ghana foɔ argument ne sɛ social investment no a yɛ make no ɛyɛ annuannu investment na yɛ make. The real problem of Ghana football doesn't lie alone with the Black Stars. Ɛno nti sɛ if anybody ɛtumi convince aban to approve a budget of eight point three million dollars sɛ yɛmfa nkɔ Black Stars tournament a, the simple argument a yɛyɛ ne sɛ the foundations of Ghana football is weak. Yɛn ne pɛkyi sɛ trani. Wa, wate aseɛ? Yɛn league nkɔ yie.
Wate aseɛ?
Yɛ players welfare ɛwɔ fam. Nneɛma bebree ɛha Ghana football a ansa na yɛbɛduru baabi a Black Stars ne wɔn a yɛyɛ ready to invest no aseɛ hɔ no nyɛ Enti sɛ woyɛ aban na sɛ wotumi kɔmikye eight point three million a, wo Ghanaian sasae ni sɛ ɛno no ɛyɛ social investment bɛ, but ɛyɛ selfish investment. Ɛyɛ only Blastars na adeɛ no ɛtumi convince wɔn ma wɔkɔmikye eight million dollars into Blastars no, yɛ pampam na ɛsi hɔ no. Build a better infrastructure for us, ma yɛnya training pitches, ma yɛnya accommodation a ɛbɛtumi afa nkurɔfoɔ ma wɔakɔ akɔda hɔ, invest in yɛ local league no, invest in nneɛma a ɛbɛ build the foundation of Ghana football sɛdeɛ ɛbɛyɛ a what we call the social investment a yɛyɛ wɔ Black Stars mu no ɛnkɔyɛ what we call social um, uh, surface investment. The last one, Rich, is what me me term no as simply injustice. Wonim deɛ ntia sɛ yɛbɛ hosti African games meboa sɛ sports ɛnyɛ football nko a meboa mhm. adɛn nti na sɛ yɛkɔ Commonwealth games yɛkɔ World Athletic Championship yɛkɔ Olympic games a Yɛn make the same argument of social investment but we tell the runners and the athletes to win us medal ansa na wɔn yɛama wɔn sika. Even black queens yɛ dɔm ka. Mɛdumɛdu hɔ and ɛhɔ na mede bɛtwa toɔ koraa. Me point no ne sɛ sɛ if the argument of social investment ɛna yɛn make a. Ɛno nti yɛmma ho kwan ma yɛaprove any budget for the Blasters a. Yɛn asɛm a yɛka yɛ twa toɔ ɛne sɛ then that argument is an injustice to deɛ ɛnim because sɛ yɛ athletes deɛ ɔmo kɔ amirika a yɛse kɔ na kɔgye hundred meters no wogye wie a ansa nneɛma ten thousand dollars. Ɔkɔgye gold. Yes, gye gold no ansa, gye silver no ansa, gye bonds no ansa, ansa na yɛama wo. Yɛ, yɛ, yɛayɛ saa social investment no. Why can't they do same to the Blasters? Adɛn nti na apart from the Blasters no, all the other national teams no deɛ, we don't make this huge investment and term it as social um, investment into wɔn. Ɛna yɛ kasa yi, national teams nyinaa wɔ Ghana deɛ ɛyɛ adeɛ paa yɛ mmaa no, ɛsoɛ deɛ wɔn ka.
Ɛnsi da when it comes to mmarima no deɛ no. Ɛnti these are the three arguments a yɛ make vis a vis the social investment a yɛ te aseɛ dada sɛ akyi we don't get value for money for your social investment in your black stars ɛyɛ surface investment because yɛwɔ nneɛma bebree a Ɔmo yɛ foundation of yɛ football no ɛyɛ week a ɛnka yɛ spɛ sɛ aban no bɛyɛ interested in investing there and there's an injustice because deɛ yɛyɛ ɛma blasters no a yɛfrɛ no social investment no we don't do that in our athletes yɛnyɛ same for yɛ boxers yɛnyɛ same for yɛ cyclists yɛnyɛ same for even the other national teams in football nti woyɛ saa a How then do you say sɛ wo te aseɛ? Saa topic wei yɛbɛsan atoa so. Wonte aseɛ. Sɛ wo te aseɛ a, you will not make the argument of social investment ɛwɔ nneɛma no a yɛreka no. Wo deɛ, wo deɛ, wo deɛ, afa mu papapapa kyena.